ndakumbira muimbisi kuti aimbise rwiyo tifanane najesu vanoda kufanana najesu ndipe amen aune a big amen that's better unonditendera kugusa basa ndozati kune vamwe vasingafile comfortable vakaparidzirwa nevanhu vasina bhachi but ndiri murwere webp ndakutodikitira ndinokumbira umwe nditendera naye mazvita permission granted Ndinonzwa kuninipiswa ndikatarisa varume vakaita sana Chimuteka, vana mfundisi Zaranyika. Ndofunga kuti vakagara pasi varume ava vachiti takuronga musangano. Vawabuda nefilm yakanyorwa pano chirungu chacho changa chamboda kuti tinetse kuchinzwisisa unlocking and sustaining potential into fruition so, songs of solomon 2 verse 15 zvikanzi tibatirei makava maduku anotadzira minda yemizambiringa nekuti minda yatunga maruva ini ndakati varume ava vafungei vana kubatsirwa makara amen now nyaya iri panapa nhasi kati tibate chini vavazondipa topic asi regai ndimbotitsana kune zvishoma kuti tifambirane pamwe chete Eh, vadzimai vangu vanoimba nechitungwiza nhingi saka saka nani ndiri kutendera handigone kutanga kuparidza vasati vapinda here is a metaphor fananidzo iri kupiwa da kuti itsanangure da kutangira pathimu ndichipinda patopic yangu zvikanzi catch for us the foxes the little foxes that ruin the vineyards that are in bloom nyaya iri pano mufananidzo imetafor iri kushandiswa nemunyori now Pano chiri kutaurwa nezvacho irelationship iri kutyirwa kudistroyika kwayo. Pane ukama huripo. Solomoni achinyora ari kufananidza mukomana ari kuda musikana wake. Ameni. Makambona vakomana vachinyorera vasikana tsamba? and musikana achinyorera mukomana tsamba vanoshandisa imwe language inenge ichinakidza so anogona kukuudza kuti i will rather sit on the needle handitya okuudza kuti ah, i will rather dig mount everest with a needle ah, panotaurwa language inodini panapa pari kutaurwa nyaya yekubatsirwa makava nekuti muzambiringa wotunga chii maruva Nyaya iri panapa vineyard irelationship yakanga iripo pakati pamwari nevana vaisraeri ameni but nyaya yakuitika ndeyekuti relationship iyi ine twatumakava twakuiruma ruma saka zvinonzi tibatirei makava in case this relationship inogona kuita affected ameni now Ndauye mafoxes these little foxes iri kurifeya kuma tuma small problems tinogona kuita emaneti mukati mesangano tuma small problems twaiti tukasati taken care of tinogona kuzunguza sangano rikava So nyaya iri panapa haisi yemakava, nyaya iri panapa ndeyeukama hwako naMwari. Unogona kuafektwa netumaproblems turi unnecessary mukati meupenyu hwako. Ameni. Ndo nyaya yatinoda kutaura nezvayo masikati ano. Pataurwa nyaya yekutunga maruwa zvanzi akubluma. This is a condition iri kutaurwa yerelationship payasvika. Kune vanorima pane nguva yekuti kubva muchidyara every day munondomema munda handiti ka pane pekuti munozosvika yekuti ukaona madomasi aita maruva vamwe vanototanga kutokalkuleta vanopundisi jokonyatanga kutokalkuleta neprofit inogona kubuda ipapo Vari kutarisa chii? Ukaenda kune vanodyara chibage pane pavanoti vachidyara chichinobuda anotanga kuudza newe nyangwe panext do kuti vharirai huku dzenyu vharirai chii chibage changu chaakudii vachitarisa population germination ireyo vanotanga kuanticipata zviri mberi vachitarisa zviri on the ground panguva iyoyo so nhau yekubluma haasati ave mafruits but pane promise yekuti something is promising kuti chabuda papi unozati kunyangwe nerelation yesha yakuship yako nemukomana wako pane mwe kuti pane painoti ikasvika so unotanga kunzwa kunhuwirira kwemuchato vakaitarisa so akagara ako afuta akutsanangura kuti ndogona kutengera ndege neairport yacho unotanga kuona kuendwa kunogona kudii unozaa Panapa pane nhau yemaruva ablue maamwe ndiudzira kuti pasanhewe pane nyaya yemaruva ablue but yatakutyira ndeyekuti maruva mhepo ikaya mamwe acho anogona kudonha tumakama tukapinda mamwe acho anogona kudii kudonha kweruva kunasiko kwemafurutsu edu saka nyaya yapo yakuzi tibatiriri makava takuda kuprotecta maruva denga hatisati taripinda but there is the promise yekuti tingangopinda denga apa nemuimbirwo wangu achiitwa panapa kumana nangoti dai tangofa hedu izvi tichiri munhu tisati tadi hedu unozofanira kuti unoimbirwa soka unoona denga richiuya pedyo nemiso kwete zvedu sana mkuzo iri tunoimba chipo hapana chito ndochizhinji ukaimbirwa nevanogona kuimba unozoona kuti zvechodenga niriko wotanga kuona promise yekuti tinogona kuripinda munamato wangu kuti kuuya kwamaita musadzokere muri dry ameni tisadzokere tiri chii tikadzokera tiri semawira ataita ndinofunza kuti hapana chwa justice dautenda munhu ataura pamberi pangu vandanzwa achipadza vamuroma ndakasoti yes this is worth it Amena havo vasina kubatsirikana inini ndadini? Now, magrapes akanga aine value dzakasiyana siyana kujewish custom economically akanga ane source of income kune vamwe vanhu nekuti kwanga kusina vana namazove panguva iyoyo but after every meal vaifanira kunwa wine after every chii saka vaitorima magrapes aine maketi kudhara ende vairima vaibva vaisati chiro newine press yacho chisviniro mumunda imomo vobva waprosesa zvese vachiziva kuti ipapa apa tichaona kamari kekuchigaro ipapa apa tichaona kamari kevana vekuchikoro saka economically magrapes anga aine vhatu zvino akazorohwa nemakara dzawira pasi spiritually Magrapes airepresenta God's covenant with Israel. Zvekare airepresenta eschatological significance. Aive nechimiro aireva zvemagumo ehupenyu hwevanhu kumberi. Anga ane future value. Now, ndaida nditaure panapa. Rega nditange ndichitaura topic yediscipleship. Ndangoti ndikuratidze kwabva theme nepati wena. Ndapiwa disciple kana kuine topic teacher akandidzidzisa chirungu. Handizoti aigona kusvika pati. But akandidzidzisa chirungu akati kana wakunyora composition. Ndaida kunyora composition. Zvikanzi avoid one word topic. Zvikanzi it is very difficult because it is too broad. Saka ndiri kuona panapa ndakabva ndapiwa kuti one word chii manje. Zvikanzi discipleship. Ndakamboda kufona mari mwezuro nditi nhai bhazi ranyika munonditaura nezvei chaizvo chaizvo.

iprocess iri kuitwa neadisciple to become like his or her teacher mundibata zvakanaka so it is a journey rwendo is not a one day thing rwendo runovepo rwekuti tiri kuvavarira kufanana naticha wedu anova jesu kristu saka tiri kuimba tifanane nani eh, rega ndibate four key aspects dzaivepo panhau yediscipleship in the jewish culture chekutanga ndati kubatisise padiscipleship students would attach themselves to a rabbi and follow them learning from their teachings actions and ways of life teachings actions and ways of what so now anonzi disciple is a, is a learner is a student is a follower ndiye anonzi chii disciple process yake kuti afanane naticha yakunzi discipleship murikutibata zvakanaka saka yatiri kuita pano yakufambisai muchisiya mibhedha yenyu necomfoti muchive kuzorara muclass inhau yekuti tiri paprocess yediscipleship tiri kuda kufanana najesu waigona kunorara mugomo 40 days 40 nights ameni so tiri kuvavarira kuva vatsvene we will never be perfect but We strive to be perfect. Ah, tisanyeperana hapana mutsvene baba. Hapana chii? But tiri kuvavarira kuva chii? SaKristu akanga ari chii? Ndosaka tiri munhu. Inhau yekuvavarira. Hanzi kana if but everyone who is fully trained nyaya iri panapa ndiudzira kuti basa ndinotanga kuchikoro maya kutraining now vanhu anotofanana benzi naticha wake kana aitwa fully trained but anoitwa fully trained ndiye asingana kubve chikoro ameni shoko yobva yati hebrews 1025 musarega kuungana sezvinoita vamwe paya pamuri kurova paya paya ukaenda kune vanoita zvekurapa rapa kune katerminology kanoshandiswa makambonzwa munhu anonzi adefault Vakamuunza. Chii chakaitika? Akachiya kuya akafa. Akafa chii? Akadhipota. Ameni. Kudhipota kudii? Disengage. Kuregedza. Kusiya. Makamhonzo wangu achiuza kuti mazuva ano ndakambomira kuna mwana. ndakambodii pane zvatiri kumbogadzirisa takamboita disengage but how can you be fully trained iwe uchimboita disengage saka tona kuti mucheche mucharamba muine noizi nenhau yekuti kune vanomborova vanopota vachirova ivo vanodzorera sangano kumashure ameni chechi ndopapa munoti makaronga makapedza sundo rakapera